א גוטן טאג טייערע חשוב'ע אידן, היינט איז מיטוואך פרשת תצוה שנת תשפ ד, ברוך שהחייני וקיימני והגיעני לזמן הזה, איך דאנק דעם רבונו של עולם אויף די געוואלדיגע זכי' וואס ער האט מיר געגעבן צו אנהייבן דעם שיעור משנה יומי, וועלכע אונז וועלן פארלערנען יעדן טאג א קורצע שיעור צו מזכה זיין את הרבים, יעצט צו ענק טייערע צוהערער וויל איך ענק זאגן, איך גיי נישט קומען דא מחדש זיין גרויסע חידושים, איך גיי סך הכל קומען ריפרעשן די מיינד, איבערזאגן זאכן וואס אונז אלע ווייס מיר, און ס'זאל זיין פוד אויף טאוט, מ'זאל קענען עפעס ארויסנעמען פון די שיעור. איידער איך הייב אן די משנה וועל איך מקדים זיין, די משנה גיי איך צוטיילן אין צוויי, איך גיי קודם פארלערנען די ערשטע חלק משנה און זאגס ברענגען א געוויסע נקודה, און נאכדעם וועל איך פארלערנען די צווייטע חלק משנה און ארויסברענגען דריי נקודות, דריי פוינטס. סאו, לעטס גאו. זאגט די הייליגע משנה, משה קיבל תורה מסיני, משה רבינו האט מקבל געווען א תורה פון בארג סיני, איך האב באלד צו זאגן וואס דאס מיינט א תורה, און מסורה, און ער האט עס איבערגעגעבן לישיע, ישיע לזקנים, און זקנים לנביאים, און נביאים מסורי' לאנשי כנסת הגדולה. זאגט די משנה עדות אז די זעלבע תורה וואס משה רבינו האט מקבל געווען פון בארג סיני, עקזעקטלי די סעים פעקעדזש האט ער דעליווערט צו די צו ישיע, ישיע האט עס עקזעקטלי אזוי דעליווערט צו די זקנים, און אזוי ווייטער, ביז מען האט עס איבערגעגעבן פאר די אנשי כנסת הגדולה. סאו, וואס איז די פעקעדזש? זאגט רבינו עובדיה מברטנורא וואס דאס איז. כ'גיי נישט נאכזאגן זיין לשון ממש, כ'גיי נאר ארויסברענגען די נקודה וואס ער מיינט ארויסצוברענגען. We all know אז אין די וועלט במשך די היסטערי איז אויפגעשטאנען אסאך פילאזאפן, קלוגע מענטשן, חכמי אומות העולם, וואס האבן געשריבן פארשידענע מידות און הדרכות פאר מענטשן ווי אזוי זיך אויפצופירן, ווי אזוי, וואס דאס מיינט מאנירן, וואס דאס מיינט מענטשליכקייט, וואס דאס מיינט מידות טובות און אזוי ווייטער. עס וועט קומען איינער און ער וועט עפענען די משניות מסכת אבות, פרק אבות, און ער וועט זען, העי, עס איז די זעלבע איידיע, עס איז אויך א ספר, להבדיל, וואס לערנט פאר מאנירן, מענטשליכקייט און מידות טובות, סאו וואס איז דאס אנדערש פון וואס די חכמי אומות העולם האבן געשריבן? וועגן דעם זאגט די משנה גלייך איידער מען הייבט אן די מסכת, זאלסטו וויסן, די מסכת האט דער רבונו של עולם אליינס געשריבן, און דאס האט ער איבערגעגעבן פאר משה רבינו ווי אזוי א איד דארף זיך פירן. די אלע מאנירן, די אלע גוטע מידות וואס אונז גייען מיר לערנען אין די מסכתא, דאס קומט סטרעיט פון די רבונו של עולם אליינס. און ר' משה רבינו האט עס סטרעיט איבערגעגעבן פאר ישעי' און אזוי ווייטער. און אזוי ווי אונז האבן געזאגט ביי די הקדמה אז די איינציגסטע מסכתא וואס האט נישט קיין גמרא איז מסכת אבות. און לכאורה די סיבה איז ווייל גמרא. קומט א הלכה, און שפעטער די חכמים טענה'ן זיך, צו ס'האט נאר געמיינט אזוי, צו מ'האט געמיינט אזוי, דער איז מחדש אזא חידוש, דער איז מחדש אזא חידוש. מה שאין כן ווען ס'קומט צו מסכת אבות, איז נישט דא אויף דעם קיין גמרא. מ'האט עס גענומען דעם פעקעדזש סטרעיט פון בארג סיני און אזוי איבערגעגעבן מיט א פונקטליכע אינסטראקשן ווי אזוי אן ערליכע איד דארף זיך פירן, און ממני לא סזיז, נישט רעכטס און נישט לינקס. און אונז דארף מען וויסן. אז דער מסכת אבות איז דער טאטע, ס'הייסט טאקע אבות ווייל ס'איז דער טאטע פון אלע מידות טובות וואס די חכמי אומות העולם האבן שפעטער געשריבן, זיי האבן אונז נאכגעשריבן, ס'איז אזוי ווי קאקא קאלא איז ארויסגעקומען, דאס איז די בעסטע קאוק, די אלע וואס האבן נאכגעמאכט שפעטער איז עס שוין נישט די סעים, און אמאל די וואס מאכן נאך קענען אינגאנצן פארפארן, למשל היטלער ימח שמו וזכרו האט פארמאגט א דאג, און מיט דער דאג האט ער זיך איבערגעגעבן עפעס אויסטערליש מיט א מורא'דיגע איבערגעגעבנקייט, און נישט נאר דאס, ער האט זיכער געמאכט אז ווען אימער מ'האט געכאפט פון אים א ווידעא אדער פיקטשערס זאל מען אים זען זיצן מיט דער דאג און ווי אזוי ער נעמט קער פון אים אזוי שיין און אזוי נייס. פארוואס האט ער דאס געטון? ווייל ער געוואלט ווייזן פאר דער וועלט, איך בין א בעל רחמנות, איך בין א גוטער מענטש. ס'איז געווען אזא פארשטעלאכטס. אקעגן די רשעות וואס ער האט געטוהן, די גרעסטע רשעות אין די וועלט פון אומברענגען אזויפיל אידן השם ינקום דמם. אבער דאס גייט צוריק אביסעלע פריער. ס'איז געווען א גרויסע גאון די צדיק וואס האט געהייסן ר' משה מרדכי עפשטיין זכרונו צדיק לברכה, ער איז געווען די סלאבאדקער ראש ישיבה, און שפעטער האט ער געגרינדעט די ישיבה אין חברון. דער ראש ישיבה ר' משה מרדכי איז אמאל געפארן קיין דייטשלאנד פאר רפואות, און ווען ער איז אהיימגעקומען איז ער געווען מורא'דיג אנגעצויגן, האט מען אים געפרעגט, וואס איז דער ראש ישיבה אזוי נערוועז? האט ער געזאגט, איך האב געזען זייער א שרעקעדיגע זאך אין די שטאט קעלן ווען איך בין געוועזן ביי די טרעין סטעישן, איך האב געזען א גוי קושן א קאץ מיט אזא מין ליבשאפט, אנבעליוועבל! ראש ישיבה האט געזאגט אזוי, א לאנד וואס א מענטש האט מער ליב א בעל חי', אין אזא לאנד גייט מען הרג'ענען מענטשן אויף א אופן וואס איז נישט געזען געווארן קיינמאל ביפאר. און מיר זעען טאקע אז די נביאה פון די סלאבאדקע ראש ישיבה איז מקויים געווארן, אז אין די לאנד דייטשלאנד האט מען נעבעך געהארגעט אזויפיל אידן, און פון די לאנד איז ארויסגעקומען אזויפיל רוצחים. אבער ס'איז נאך טיפער פון דעם. די לאנד דייטשלאנד איז געווען די ערשטע וואס האט געגרינדעט א צער בעלי חיים גרופ, זיי זענען געווען די ערשטע וואס האבן גע'אסר'ט שחיטה אונטער די נאמען פון צער בעלי חיים, דאס איז געווען אין יאר תרש ק פ ה. יעצט פארשטייטס? זיי האבן אויך געהאט מידות טובות און מענערס, באט אינגאנצן פארדרייט, אנשטאט צו האבן מידות טובות און מענערס צו מענטשן, האבן זיי עס געהאט צו בעלי חיים, און דאס מיינט ווען איינער מאכט עפעס נאך די מאנקי עפטער די מען, האט עס אזא פנים. די מסכת אבות וואס מען האט אונז איבערגעגעבן עקזעקטלי די סעים ביזן היינטיגע דזשענערעישן צו וויסן, דריי נישט אהין דריי נישט אהער, טויש נישט אויף קיין יוצרות, פאוקעס, וואס דער רבונו של עולם האט אונז געלערנט וואס דאס מיינט באמת מידות טובות און וואס מיינט נישט קיין מידות טובות. און צו מיר גייען צו די צווייטע חלק משנה. היים אמרי, די אלע וואס מען האט אויסגערעכנט, משה רבינו, ישעי', די זכיינים און אזוי ווייטער, האבן געזאגט שלושה דברים, דריי זאכן, די ערשטע זאך, הווי מסינן בדין, עטס זאלטס זיין רואיג ביים משפט'ן, די צווייטע זאך, והעמידי תלמידים הרבה, שטעלטס אוועק אסאך תלמידים, און די דריטע זאך, ועשי סייג לתורה, און מאכטס א גרעניץ פאר די תורה. וואס מיינט די דריי זאכן? זאגט די הייליגע רמב ם. זיין רואיג ווען ס'קומט צו משפט'ן מיינט נישט נאר א דזשאדזש אדער א דיין, ווייל יעדער מענטש איז א דזשאדזש און א דיין. און לאמיר עס צונעמען. נעם א סעמפל די מלמד. א מלמד אין חדר, צו א טיטשער אין סקול, איז א שופט, איז א דזשאדזש. פארוואס? ווייל טאמער א קינד גייט מיסביהעיוון, גייט ער אים געבן א עונש, א קאנסעקווענץ, רייט? און ס'גייט ווייטער, אפילו דו, די טאטע, די מאמע, א קינד אינדערהיים ביהעיווט נישט ווי ס'דארף צו זיין, ביסטו דער שופט וואס גייט משפט'ן צו וועלכע סארט קאנסעקווענץ די קינד דארף צו באקומען. און ס'איז נאך ווייטער פון דעם. אונז גיי מיר אין די גאס און אונז זעמיר זאכן געשען. אונז זעמיר א מענטש טון א געוויסע זאך, און אונז זעמיר אים דן, ביי זיך אין קאפ, אז דער און דער מענטש איז א שלעכטער מענטש, פארוואס? ווייל אונז האבן געזען די און די זאך וואס ער האט געטון. קומט אונז זאגן די הייליגע משנה הווי מסינא בדין, דאנט דזשאדזש די בוק ביי איטס קאווער, דאנט דזשאדזש פעסט, דזשאדזש נישט, משפט נישט ווען דו ביסט אונטער עמאושענס, ווען איך בין געווארן א מלמד האט מען מיך אויסגעלערנט איין זאך, ס'גייט זיין קינדער וואס גייען מיסביהעיווען אין די קלאס, אבער איין זאך, זאלסט קיינמאל נישט פאנישן רייט עוועי, געבן די קאנסעקווענץ א טאג שפעטער, פארוואס? ווייל ווען א מענטש זעט, ווען א מלמד זעט א קינד טוט א נישט גוטע זאך, הייבן זיך אויף זיינע עמאושענס, ער ווערט ברוגז. און ווען א מענטש ווערט אין כעס, מכיוון שבא לכלל כעס, בא לכלל טעות, און דאס איז נישט נאר געווען ביי פשוטע מלמדים, דאס איז אפילו געווען ביי משה רבינו אליינס אויך. שיס נישט גלייך. שלאף עס איבער, ווארט ביז דו בארואיגסט דיך און דעמאלטס זאלסטו מחליט זיין צו דו דארפסט געבן א קאנסעקווענץ צו נישט, און מאוסטלי וואנס דיין מיינד וועט זיין געקלערט וועסטו אנדערש קוקן און אנדערש טראכטן אויף יעדע זאך, און טאקע די מענטשן וואס זענען נישט מסינים בדין און וואס דזשאדזשן שנעל האבן אייביג חרטה. סאו דאס איז די ערשטע זאך וואס די חכמים לערנען אונז אויס, הווי מסינים בדין. און צו מיר גיין צו די צווייטע זאך, ועשי סייג לתורה, ער טוט עס מאכן א גרעניץ צו די תורה, וואס מיינט דאס? פשוט פשט איז א גזירה, למשל ס'איז דא א הלכה וואס הייסט מקצה, מקצה איז נישט קיין איסור דאורייתא, וואס איז מקצה? מקצה איז אז מען טאר נישט אויפהייבן א פאון אדער עני אנדערע כלי וואס מען טוט מיט דעם א מלאכה, טאר מען נישט מטלטל זיין שבת, פארוואס? ווייל מען האט מורא אז טאמער דו וועסט עס אנכאפן שבת וועסטו בטעות דרוקן און דו קענסט עובר זיין אויף חילול שבת. סאו דאס מיינט סייג לתורה, א גרעניץ איז די תורה. אבער דאס איז נישט נאר ביי די תורה, דאס איז ביי יעדע זאך. און כ'על ענק דערציילן א אינטערעסאנטע מעשה וואס מיין טאטע האט מיר דערציילט. מיט יארן צוריק איז ער געווען א מלמד אין סאטמאר חדר אין אנטווערפן. און איצט ווייס איך בימים ההם זענען די תלמוד תורה'ס נישט געווען אזוי ווי היינט, ס'האט געהערשט א געוויסע הפקרות וואס איז היינט נישט דא. מלמדים זענען געגאנגען, געקומען, שפעט, מ'איז ארויסגעגאנגען פון קלאס פופציג מאל א טאג און אזוי ווייטער. דארט איז געווען א מנהל, א קלוגע איד, וואס האט עס געוואלט סטאפן. סאו וואס האט ער געטון? ער האט צוזאם גערופן אלע מלמדים און ער האט יעדעם געגעבן א פישקע, א צדקה פישקע, און ער האט זיי געזאגט אזוי, עטס קענטס ארויס גיין פון קלאס ווען עטס ווילטס, אבער איין זאך, פאר עטס גייטס ארויס פון קלאס מוזט עטס אריין לייגן א פראנק, א פראנק איז אזוי ווי א פעני, דאס איז געווען דעמאלטסדיגע געלט אין בעלגיע, מוזט אריין לייגן א פראנק אין צדקה פאר דו גייסט ארויס. וואס העט עס אויפטוהן? אז איינמאל די מוזט ארויס נעמען געלט פון טאש, אפילו ס'איז נאר א פעני, וועסטו טראכטן צוויי מאל, איז עס טאקע אזוי וויכטיג איך זאל ארויסגיין? און וואס איז געשעהן? מלמדים האבן זיך טאקע סאך ווייניגער געדרייט אויף די הויז, און זיך סאך מער אפגעגעבן מיט די קינדער. דער סיוג וואס ער האט געמאכט האט געארבעט, ס'איז געווען א סיוג לטובה. די זעלבע זאך איז מיט א מענטש יעדן טאג, מ'זאגט שטיי נישט לעבן א זאך וואס דו ווייסט אז דו קענסט דארט נכשל ווערן. יעדער מענטש ווייסט וואס זיינע שוואכקייטן זענען, און די דזשאב פון א מענטש איז, מאך א סיוג לתורה. זעץ דיך אוועק און טראכט, מיין שוואכקייט איז דאס און דאס, ווי אזוי קען איך פריווענטן אז איך זאל נישט דורכפאלן? יעצט לאמיר גיין צו די לעצטע זאך וואס די משנה זאגט, והעמידי תלמידים הרבה, זאלסט אוועקשטעלן אסאך תלמידים. דאס איז זייער א אינטערעסאנטע הוראה, זייער אינטערעסאנטע באפעל. וואס איז פאסירט? יעדער איינער איז א מלמד, יעדער איינער איז א מגיד שיעור, יעדער איינער דארף אוועקשטעלן תלמידים. וואס איז פשט פון דעם? זאגט די הייליגע רמב ם א שארפע ווארט, והעמיד די תלמידים הרבה מיינט לאפי ק טוהן אנדערש פון וואס ר' אבן גמליאל האט געזאגט, ווייל אין מסכת ברכות דף קכ עמוד א' שטייט אזוי, ר' אבן גמליאל האט געזאגט, כל תלמיד שאין תוכו כברו אל יכנס לבית המדרש, דאס מיינט, יעדע תלמיד וואס איז נישט אמת'דיג א ירא שמים, ער האלט נישט אמת'דיג ביים לערנען, זאל נישט קומען לערנען אין בית מדרש, זאל נישט קומען אין מיין ישיבה. זאגט משה רבינו אין די נאמען פון די אייבישטער און דאס האט ישועה געגעבן פאר די זקנים והעמיד די תלמידים הרבה נעם אריין עני וואן און די זעלבע זאך איז אויך מיט חסד זייער אסאך מאל מענטשן מען קומט צו זיי בעטן א טובה פאר א איד און זיי טראכטן נע ער דארף נישט עכט די טובה ער איז נישט עכט אזא גרויסע רחמנות. ניין ניין ניין די מאך נישט קיין חשבונות די טוה נישט אזוי ווי רבי גמליאל האט געזאגט א תלמיד שאין תוכו כברו אל יכנס לבית מדרש ניין נעם אויף יעדעם איינעם עני וואן וואס ס'וויל קומען און לאמיר נישט פארגעסן די עושה איש ימח שמו האט געטון אן עוולה און ער האט געוואלט קומען איבערבעטן זיין רבי און וויבאלד זיין רבי האט געהאלטן אינמיטן שמונה עשרה און ער האט נישט געוואוסט אז דער רבי האלט אינמיטן שמונה עשרה האט ער געמיינט אז די רבי איגנארט אים, און צוליב דעם איז ער אוועק געגאנגען, און די המשך ווייסן אונז אלע, אז ביזן היינטיגן טאג ליידן אונז פון דעם. דאס מיינט צו זאגן אז מען דארף יעדעם איינעם מקרב זיין, און ווי מען קען געבן א קלאפ אויפן פלייצע פאר א איד, דא איט, א מעשה וואס יעדער איינער קען. ס'איז געווען א איד וואס האט געהייסן רבי יענקל, און איין שיינעם טאג באקומט ער א אינוויטעישן צו א חתונה, און ער געט א קוק אויף די נאמען פון די מחותן, ער קען נישט די טאטע פון די כלה, ער קען נישט די טאטע פון די חתן, ער קוקט אויף די זיידעס, ער קען נישט קיינעם, ער דרייט איבער די ענוועלאפ מעיבי ס'איז אפשר געווען א מיסטעיק, ניין ער זעט זיין נאמען שטייט דערויף געשריבן מיט זיין אדרעס מיט אלעס, מען האט עס צו אים געשיקט, עפנט אויף די קארטל, אינמיטן געט א פאל ארויס א צעטל, און ער זעט דארט. ווי דער מחותן שרייבט מיט זיין האנטשריפט, לכבוד רבי יענקל, כ'וויל דיר זייער שטארק בעטן, קום צו מיין חתונה. אונטערגעשריבן, ראובן, דער מחותן, דער טאטע פון דער חזן. ער האט זיך זייער געוואונדערט, איך קען אפילו נישט דעם מענטש. פון וואנט ווייסט ער וואו איך וואוין? פון וואנט ווייסט ער ווער איך בין? וואס וויל ער? אבער אז א איד בעט, איז ער געגאנגען. רבי יענקל קומט אן צו דער חתונה, און ווי נאר ער איז אריינגעקומען, לויפט אים אקעגן דער מחותן דער ריבן און ער נעמט אים ארום, שכוח פארן קומען, טענק יו סאו מאטש. זאגט ער יא אלעס פיין און וואויל אבער פארוואס האסטו מיר גערופן? פון ווי קענסטו מיך? וואס ווילסטו פון מיר? זאגט ער דו זעסט דא די גאנצע זאל? אלעס איז בזכות דיר. דו זעסט יענע טיש? דארט זיצן מיינע קינדער, איך האב צען קינדער, אלע זענען זיי ערליכע אידן אין דיין זכות. מיין זכות? איך בין נישט קיין מחזיר בתשובה. זאגט ער לאמיר דיר דערציילן. איך קום פון זייער א מאדערנע משפחה, מיינע עלטערן האבן נישט געוואלט אז איך זאל גיין אין א ישיבה, זיי האבן מיך געוואלט שיקן אין א סקול, אבער איך האב מיך גע'עקשנ'ט אז איך וויל יא גיין אין א ישיבה, סאו איך בין געגאנגען אין א גרויסע ישיבה לערנען, אבער אזוי ווי איך בין נישט געקומען פון די זעלבע בעקגראונד ווי אלע אנדערע בחורים האב איך מיך נישט געטראפן דאס פלאץ, קיינער האט נישט גערעדט צו מיך, יעדער האט מיך אנגעקוקט ווי א פרעמדער, איך האב נישט געהאט קיין חברותות, איך בין געזעצן אליינס. פון אנפאנג האב איך פרובירט צו טרעפן א חביר ס'איז דא דארט, קיינער האט נישט געוואלט לערנען מיט מיך, קיינער האט מיר ניטאמאל אנגעקוקט, איך האב נישט געהאט קיין פלאץ אין די לאנטש רום אפילו, ווייל איך האב נישט געהאט קיינעם וואס איך האב געקענט פון פריער, איך בין געווארן אזוי צובראכן אז ס'איז געקומען צו א פוינט וואס איך האב דעסיידעט, ווייסט וואס, מיין טאטע מאמע זענען גערעכט, מיין פלאץ איז טאקע נישט אין די ישיבה, לאמיר ארויסגיין, איך האב מיך צוזאמגעפאקט מיין רענצל, און איך האב אנגעהויבן ארויסצוגיין טאוערדס די טיר פון ישיבה אהיימצופארן, בשעת איך גיי אזוי ארויס, ביסטו אריינגעקומען. און דו האסט באמערקט אז מיין קראגן איז איבערגעדרייט, און דו קומסט צו צו מיך און דו געבסט מיר א זאג, wow, א חשוב'ער בחור וואס לערנט אין ישיבה גייט מיט א איינגעקנייטשטע קראגן, פאסט נישט, א חשוב'ער בחור פאסט נישט צו גיין אזוי, און דו האסט מיר עס געפיקסט. זאגט רבי יענקל. אמסארי. זאגט רבי ראובן, דעמאלטס האסטו מיך געראטעוועט. פארוואס? איך האב געהערט די ווערטער אז מען קוקט מיך יא אן פאר א בחור פון ישיבה. איך באלאנג יא דא. און נישט סתם, מען זאגט אז איך בין א חשוב'ער בחור, איז דאך א סימן אז איך באלאנג יא דא. איי, ס'איז שווער? כל עוד חלות קשות. כ'בין צוריק געגאנגען צום ארון, כ'האב צוריק אויסגעפאקט מיין רענצל, און כ'האב אנגעהויבן שווער צו ארבעטן, זיך היימיש צו מאכן מיט די בחורים, כ'האב מיך גע'עקשנ'ט ביז כ'האב באקומען חברותות, און סלאולי סלאולי האב איך מיך אויפגעבויט ביז כ'בין געווארן פון די בעסטע בחורים אין ישיבה, און כ'בין א חתן געווארן מיט א היימישע מיידל, און כ'האב אויפגעשטעלט א היימישע שטוב, קנאי נהורא קינדער איינס נאך איינס, וואוילע חשוב'ע תלמידי חכמים. ממילא ס'איז געקומען צו די חתונה פון מיין ערשטן קינד האב איך געפילט, ס'איז דא איין מענטש וואס איך דארף דאנקן אויף דעם וואס איך שטיי אין די מאמענט אז איך מאך חתונה א קינד, דאס ביסטו ר' יענקל, ממילא האב איך אזוי שטארק געוואלט דיר זאלסט קומען. טייערע אידן די מעשה קען יעדער איינער, באט מען טאר עס נישט פארגעסן. והעמיר די תלמידים הרבה, דו מוזט נישט זיין קיין מגיד שיעור, מוזט נישט זיין קיין מלמד, מוזט נישט זיין גארנישט. כ'קען זיין א פלעינע פשוט אינגערמאן אין גאס, יו נעווער נאו, א גוט ווארט פאר א צווייטן איד, אפילו ס'זאל זיין א פאלשע קאמפלימענט, ס'איז אייביג בעסער א פאלשע שמייכל ווי א עכטע שטויס, יו נעווער נאו וואס איין ווארט קען בויען, מ'זאגט כי באפם הרגי איש, מיט איין קרום אין די נאז קען מען הרג'נען א מענטש. אז כל שכן וכל שכן מיט א גוט ווארט קען מען בויען נישט נאר דעם מענטש, נאר אלע זיינע דורות הבאים אחריו, און דאס מיינט והעמידי תלמידים הרבה. געב א גוט ווארט פאר א איד, זיי מחזק א איד, און מיט דעם שטעלסטו אוועק תלמידים לעולם ועד. האטס א גוטן טאג.